It-tim tagħna ltaqa' ma' Burġ sabiex jitgħallem aktar dwar il-poeżiji liriċi tiegħu u dwar l-isfond li beda jikteb fih. Jiena bdejt nikteb il-poeżija minn kmieni għaliex jiena ommi kienet tgħid il-poeżiji li kienet titgħallem l-iskola dak iż-żmien, ta' Dun Karm, xi ħrafa ta' Sir Temi Zammit irrimata bil-versi. U kienet tgħidli anki għana dak iż-żmien, l-għana tal-fatt u affarijiet oħra. E, u dejjem għalaqtitni l-poezija. U meta mbagħad bdejt immur l-iskola, bdejt nara l-ġabra ta' wart dak iż-żmien li kellna, kont nixrobhom il-poeżiji, eh, kont nixtieq li nikteb. U meta eh, bdejt Kif bdejt nikteb? Bdejt nikteb inħażżeż ta' parsi nikteb il-poeżija. Eh, darba t-teacher qalli ma dik fiha regoli tagħha. Ġabli l-ktieb, metrika Maltija. Qalli li jżommu daqsxejn. U eh, qed ngħidlek tajtulu wara ġimgħa kull diġà tgħallimtu bl-amment, naf ir-regoli kollha, eżatt u da kollu. Dejni, il-poeżija li nikteb jiena hija poeżija li tidher sempliċi, eh, però fiha ċertu profondità. Poeżija jkun fiha tliet ingredjenti importanti, l-emozzjoni, jiġifieri temozzjonak b'xi mod, ma tħallikx kif kont, il-ħsieb, u l-ħsieb irid ikun daqsxejn oriġinali, kemm jista' jkun, jew inkella jekk ma jkunx oriġinali jkun miktub b'mod ġdid, sewwa, il-ħsieb, il-mod ta' kif inhu miktub, u anki l-ħoss. Inħoss jiena nuża poeżija li fiha r-ritmu sewwa u li fiha r-rima ħafna drabi, ftit poeżiji għandi mingħajr rima wkoll imma vera ftit. Il-biċċa l-kbira minnhom huma poeżiji bir-rima. Barra r-rima għandek ħafna affarijiet oħra, ċertu sfumaturi li tagħti fil-lingwa, Mela hemm il-ħoss ukoll. Jiena kif qal mill-ewwel Dun Pietro Serġju Englot, jiena noħloq pont bejn il-qadim u l-ġdid, bejn it-tradizzjoni u l-modern. Il-poeżija tiegħi hija moderna fis-sens illi nitkellem fuq ħwejjeġ anki moderni. Ċertu poeżiji li nikteb jien Huma poeżiji nsejħilhom liriċi li jitkellmu fuq innifsi jiena u jitkellmu b'ċertu emozzjoni. Waħda minnhom hija kont tajtni bewsa. Kont tajtni bewsa ma u rid tinżomma. Għaddejt subajja minn fuq ġbini bil-mod u bl-akbar ħlewwa. Ħallejt subajja jmissu l-sidri biex bewstek tidħol ġewwa. Forsi dil-bewsa llum Għadha magħluqa fija. Forsi dil-bewsa llum mietet kif mietu l-bqija. Imma x'qed ngħid? Qed ngħid illi darba meta kont żgħir ommi tatni bewsa u dil-bewsa xtaqt illi nżommha fija nnifsi eh, ġo fija. U provajt nżommha ġo fija, l-ewwel għamilt hekk eh, fuq eh, ġbini, u mbagħad żammejt idi fuq sidri. Imma ma nafx jekk qegħdix jekk hix qiegħda hemmhekk dik il-bewsa u għalhekk il- eh, forsi, forsi il-bewsa llum għadha mogħluqa fija. Magħluqa fija fis-sens ta' tista' tkun għaliex niftakar fil-bews li kienet tagħtini, mhux biss dik imma oħrajn ukoll. Imma forsi mietet kif mietu l-bqija. Għaliex? Għaliex jista' jkun illi dak il-bews issa li għadda żgur mhux se jerġa' jiġi u diffiċli wkoll anke biex tiftakar fih għalkemm tibqa' tiftakar fl-imħabba illi ommok ikollha lejk.